Jekk tkun għaddiet sena, inti tista' u ma tkunx qed torqod mal-mara tiegħek jew il-mara ma tkunx qed torqod mar-raġel, dawn jistgħu japplikaw għad-divorzju. Imma mbagħad jinħolqu ħafna problemi. Għax għandhom jagħmlu stqarrijiet il-partijiet? Għax għandhom jitlu t-tfal? M'għandu x'jaqsam. Għax għandha tidħol kwistjoni. Allura kif għandha ssir?
Mela, ħadna d-divorzju, Għax għax kien hemm dat terminu li qed tgħid inti. Għandha ssir raġel mara. Ma raqdux ma' xulxin għal iktar minn sena, tapplika, tieħu l-ġurament, tipprova li inti ma kontx qed tgħix ma' dik il-mara jew ma' dak ir-raġel u l-qorti tgħidlek inti ddivorzjat. Issa problemi li għandhom x'jaqsmu mat-tfal, ma' proprjetà, mal mal. Dik tkun proċedura separata. Dik tkun proċedura, imma mhux tkisser il-ħajja ta' nies. Imma r-rati tagħna ma japprezzawx it-tbatija. Jiena l-iktar ħaġa li nara li nitkellem ma' nies jgħidu li tkissrilhom ħajjithom, lil hinn jekk hux iddivorzjati jew isseparati, hija t-tfal. Jiġifieri huwa dan il-kunflitt fuq it-tfal li jew ma tridx tħallini nara t-tfal, jew hemm din il-problema ta' parental alienation li jkellmuni ħafna dwarha. L-iktar ħaġa li nara danneġġanti għall-psike ta' ħbieb tiegħi li għaddejjin minn dawn l-affarijiet huwa kif jiġu jew imċaħħda mit-tfal jew li jispiċċaw bit-tfal qishom xi ballun tal-futbol u qed jilagħbu għalih. Hemmhekk l-iktar. It-tfal, John, ibatu ħafna. It-tfal qed Waħda min-negattivitajiet li għandna fis-soċjetà huma żbalji li ġieli għamlu l-imħallfin fil-passat illi jaħsbu li qed jaġixxu fl-interess suprem tat-tfal u ma jkun l-interess tat-tfal suprem tat-tfal xejn. Jiena naf każijiet fejn missier u omm f'dit-tikka ta' pajjiż, f'dil-qatra ta' pajjiż illi kulħadd jaf 'il kulħadd, Ilhom ma jaraw lil uliedhom 31, 32, 33 sena, kulħadd għadu ħaj, ma jitkell, ma jitkellmux ma' xulxin, għaliex? Għax 31 years, 32, 33 years ago, missier per eżempju l-mara jew missier ir-raġel, ivvalenaw lit-tfal kontra l-missier jew kontra l-omm. X'għandu jsir fil-każ tat-tfal?
Tfal l-ewwel nett jappartjenu lill-ġenituri. Mela il-qorti trid tieħu, le għandna norganizzaw l-infrastruttura ta' kif nieħdu ħsieb it-tfal, mhux ħafna paroli fil-vojt, appoġġ jew iċ-ċentru għall-ħarsien tat-tfal li hemm Santa Venera, ħafna paroli imma fil-prattika rari jsir, rari jsir xi ħaġa, it-tfal għandu jkun hemm. espert tagħhom li jiltaqa' mat-tfal, jiltaqa' mal-ġenituri u l-Qorti għandha tkun ferma u hi, dawn it-tfal iridu jkunu mal-missier daqshekk fil-ġimgħa, iridu jkunu mal-omm daqshekk fil-ġimgħa. Equal access. Għalfejn hi daqshekk
diżastruża bħalissa s-sistema għalfejn qed tikkawża daqshekk problemi. Faċli. Il għaliex m'għandniex kapaċi, u dan ngħidha bir-rispett kollu, sewwa, li Ministru tal-Ġustizzja l-ewwel nett għandu jkollu l-offiċċju fil-qrati. Mhux qiegħed f'Berġa hemmhekk d'Aragona bħalissa u jrid ilaħħaq ma' dik u ma' dik u ma' dik. Dak irid ikun il-Qorti ħalli jara għala qed isiru ċertu diferimenti, għala qed idumu biex jittieħdu ċertu deċiżjonijiet, x'inhi l-problema, u din il-problema m'aħniex nindirizzawhom. Inti, jiena niftakar meta għamilna l-avukat tat-tfal. Taf fejn kienu jarawhom it-tfal? F'kamra fejn.
Biex biex forsi naslu għal ftit soluzzjonijiet. L-ewwel problema qed tgħid hija li m'għandniex il-Ministru fil-Qorti. Dika iva, dika Dik l-ewwel problema. Dan iċ-ċentru li qed issemmi ta' Santa Venera? Eh, dak iċ-ċentru ta' Santa Venera huwa organizzazzjoni tal-Istat. Sewwa. Fejn it-tfal li jkunu għaddejjin minn xi problemi minn xi ġenituri hekk qed jgħallmuhom fl-iskejjel illum. Sewwa, pereżempju aħna konna ġenerazzjoni eh, natu kassana Luigi minn ma joqgħodx regoli jistawad bil-ferlas li kienet ġilda blazzar madwara u tikola fuq idejk jekk inti ma tkunx dixxiplinat. Illum it-tfal la tista' tgħajjat magħhom, fl-iskejjel stess jgħidulek, Phone 197 ħalli inti ħalli inti jiġu jirrappurtawk. Apparti li ġenitur jista' jgħid lil oħra isma' inti Imma fis-separazzjoni kif jilagħbu dawn l-affarijiet kollha, il-fatt li t-tfal mhumiex dixxiplinati? Fis-sens, qed nipprova nifhem x'hemm fil-proċess tas-separazzjoni vis-à-vis l-istrutturi tal-Istat li qed iwasslu biex ikollna din il-konfużjoni kollha li qed tweġġa' anke ħbieb tiegħi. Qed nipprova nifhem. Faċli. Meta inti għandek każ ta' separazzjoni, ma tistax l-ewwel nett ikollok lista ta' 60, 70 każ, 23 każ, u trid tismagħhom bejn id-disgħa u d-disgħa u nofs ta' filgħodu u l-offsinhar. Dik hi għal ewwel marda. Mela għandna volum eċċessiv ta' każijiet. Il-każijiet ta' separazzjoni għandhom jieħdu personal attention, jekk hemm bżonn għandu jkollna iktar imħallfin, tlieta li għandna mhumiex biżżejjed, jiġifieri mhux qed ngħid li mhux qed jagħmlu xogħolhom, imma ma tistax ikollok lista u sempliċement jiġu l-avukati, ħa tkellem il-partijiet, Għandna aktar seduti fissati ta' Sinjura Mallem biex l-avukat forsi ilaħħaq imur fil-bini l-ieħor għax għandu għax għandu jew għandha kawżi oħra. L-Imħallef għandu dritt jagħmel appuntament, il-lawsuits iridu jsiru by appointment. Isma' irrid din il-koppja, l-avukati tagħhom, ħa nassenja tliet sigħat, I want to know why we're not making progress! Mhux lista sħiħa u kollha diferiti għal xahrejn tliet xhur wara. Dik dik first point. It-tieni point, fejn hemm l-interess tat-tfal. It-tfal iridu jiltaqgħu mal-ġudikant. Mhux inti tmur tgħid isma' għandna ħtieġa li l-avukati tat-tfal jaraw daqsxejn no no no no no. Il-ġenitur irid it-tfal hawnhekk Ħalli nara t-tfal kif qegħdin jaħsbu, għala qed jaġixxu b'dan il-mod, kif iridu jaraw. Imma taħseb li huwa fil-kompetenza tal-ġudikant li jinteraġixxi mat-tfal f'dak il-mument tant delikat meta qed jaraw il-ġenituri tagħhom? Eh, mhux il, mhux, l-imħallef tiddeċiedi. Ma, ma hemmx pereżempju sistema fejn jkollok espert ta' tfal tal-qorti li mbagħad jista' eh. joħroġ xi xorta ta' rapport dwar dan. Eh, eh, din hija, ma min. Naqblu li hija sitwazzjoni delikata ħafna. Min se jfassal?
Min se jfassal dan ir-rapport? Daw titħallas għalihom. Inti għandek il-massa tal-ġenituri imsalbin. Bl-ispejjeż li jkun hemm, illum iz-zoti biex inti tkabbar tfal, you need thousands, sewwa? Mela immaġina l-missier qed jagħti l-manteniment, it-tfal qed jgħixu qed jgħixu xi mkien ieħor, qed jarahom darba fil-ġimgħa, you are depressed. Meta inti dawn it-tfal għandu jkollok aċċess liberu kull ħin u kull mument li tgħidhom, hello honey, this is your daddy, hello love, this is your mother. M'għandniex umanità. fl-analiżi ta' kif nimxu l-qorti tal-familja. U proprju biex norbot ma' l-idea tal-umanità tiegħek, jiena nimmaġina li tista' tkun pjuttost intimidanti meta inti tkun għadek tifel jew tifla u tinġiegħel tmur fil-qorti biex tagħti rendikont ta' kif il-ġenituri qed iġibu ruħhom miegħek, ikollok ċertu rapport li impliċitu fih ikollok ċertu tħoss ċertu obbligi, irbit, imħabba, biżgħat, u mbagħad inti tidħol fil-qorti, jiena anke meta l-ewwel darba li dħalt fil-qorti jien ħassejt li hija xi ħaġa pjuttost kbira, hemm ħafna proċeduri, hemm ħafna fenfer, immaġina għal tifel jew tifla. F'ġieħ dil-umanità, ma taħsibx li l-istat għandu jħallas għal dan ir-rapport li qed nitħaddtu dwaru ta' espert biex jikkomunika mat-tfal? L-Istat mhux qed jaħdem b'mod professjonali kif jhandeli għall-Qorti tal-Familja. Dan huwa punt li għedtulek diversi drabi. Aħna għandna Qorti tal-Familja, imma strutturalment m'għandniex il-makkinarju ta' kif dal-Qorti tal-Familja jaħdem bħala Qorti tal-Familja. L-ewwel nett, Qorti tal-Familja irid ikun miftuħ Monday to Friday. Irid ikun hemm mhux biss l-esperti imma l-eżiġenzi tat-tfal jiġu mħarsa. Li ma jkunx hemm abbuż. Li ma jkunx hemm spejjeż addizzjonali għal attivitajiet extra-kurrikurali tat-tfal għax jiġu ke għax it-tifel daħħaltu fin-nursery ta' dan il-football club u għandi bżonn 3,000 extra euro biex nixtrilu l-kit, biex iħallas għal-lectures, u għat-tifla ġeneralment tilbalew dan l-affarijiet. Irid ikun hemm iktar serjetà, isma' inti uman, u jiena rridek sinjuri, jiena rridek sinjura illi t-tfal tagħkom igawdu lilkom mingħajr ma nċieħduhom mis-sbuħija tat-tfulija. Ħafna tfal jiġu hemm depressed. Mela, per eżempju, kellna post ideali, Santa Venera. Santa Venera seta' ġie irranġat bħala ċentru fejn allura t-tfal ikollhom personal attention u jsiru iktar laqgħat bejn it-tfal u l-missier jew it-tfal u l-omm ħalli ma nkissrux dik ir-rabta tal-familja. Mhux il-qorti tkun strumentali Isma' inti għandek x'tagħmel, sinjur, mela int se tara t-tfal tliet sigħat kull nhar ta' Sibt, ta? u titħallas daqshekk manteniment. Il-qbija m'għandekx toqgħod tindaħal, jew iċċempel lill-mara x'qed jagħmlu t-tfal, jew fejn qegħdin it-tfal. Qed tgħid li hemm ħafna inġustizzja, kif, kif. U skur l-inġustizzja, inġustizzja kbira. Qed ingħidlek għandna każijiet, aqqas temmen f'din daqsxejn ta' Malta, fejn missirijiet jew ommijiet, Ilhom ma jaraw lil uliedhom, 31, 32, 33 sena u lanqas jafhom! Kellna każijiet, pereżempju, missier qed jieħu kafè, qed jieħu kafè f'kafeterija, f'faċċata tiegħu hemm it-tifla tiegħu lanqas qed jagħrafha. Għax l-aħħar li raha kellha tliet snin, erba' snin. Illum għandha 38 sena, kważi 40. Pajjiż ta' annimali meta għandna dawn iċ-ċirkustanzi u dan mħabba żball illi jkun ħa ġudikant. Imħabba il-lista twila ta' xogħol illi hemm u m'hemmx koordinament jew pjan ta' kif il-ġustizzja trid tidher li qed issir.
Mela tlaqna?